Carmen Denis, Ko arakuápe aju ajaposépe nembie che rembiapo he'ãite chéve chepytyvõ cheporãmbaite hag̃ua chéve ko che rembiapo. Néi, ñañepyrũ upéicha. Perú marangatu, 20 jasypa, ary 2021. Ñande katu kyre'ỹ he'i ñande oikuaa kuaarapoite ha kuaarapoyke ha ipyvópe. Mbo'epy, kuaarapoite ha kuaarapoyke. Péare ñañemoarandúta pe dia kuaarapoite ha kuaarapoykére. Techapyrã, techaukarã, oikuaa kuaarapoite ha kuaarapoyke. Ohechakuaa kuaarapoite ha kuaarapoyke ha ipyvópe Kuaarapyte ha kuaarapyke, idea principal ha idea secundario. Mokõi jaguerekóna ñande techaukarã, techaukarã jaijapo jahupyty va'erã ko'ág̃a mokõi jajapo porã va'erã osẽ hag̃ua ñandéve, oñemohetyme'ẽ hag̃ua ñandéve, oñeme'ẽ hag̃ua ñandéve hese mokõi pytã jajapo va'erã kuaarã mokõivéva. Guarapoite ha'e idea prinsipál. Ha'e ñe'ẽ hesakã porãvéva ha oĩva peteĩnte haipyvópe. Pe ñe'ẽ hesakã ha peteĩnte oĩ la idea prinsipál la Guarapoite oĩ peteĩnte la haipyvópe. Aipyvo ha'e párrapo kuára poke idea secundaria ha'e opavave ñe'ẽ omoĩmba omyesakã térã omoirũva kuára poitépe. Peteĩ haypyvópe oĩ peteĩ oĩ peteĩ hekave kuarapoyke. Tembiaporã jaguereko he'i ñandéve, Amoñe'ẽ ko moñe'ẽrã ha upéi amba'apo. Pemoñe'ẽmína ko moñe'ẽrã pene kirirĩhamete ha upéicha amoñe'ẽta ñandéve, pejesarekomína hese. Néi, pemoñe'ẽ mbámapa amoñe'ẽ haguã ñandéve cheha. Ha he'i kóicha, Tahýi ha ñakyrã. Ñakyrã jepi guáicha, ára haku pukukue opurahéi. Tahýi katu ko'ẽ guive ojeporeka hi'upýre, oikuaágui ára ro'y og̃uahẽtamaha. Ára ro'y og̃uahẽ ha ñakyrã ndoguerekói hembi'urã. Tahýi katu henyhẽte hi'upýgui ha ipýpe. Ñakyrã ojehecha vai ha oho tahýi rendápe. Hi'upyreka tahýi he'i chupe, Ore, ore retã, ha upéi che ambyaty ramo guare nde repurahéi. He'i kuri reikóvo. Upe guive ña Fyrã og̃uahẽta vove ára ro'y, ombyaty avei yvy. Ha ko'ápe jaguereko he'i ñandéve amohovái a porandu he'i ñande. Tanga ñambohováita la ñane porandu kuéra. Mba'épiko ojapo ñakyra ha mba'épa ojapo tahýi, mba'épa ojapo ñakyra ra'e.

Hyi ára ro'y jave. Mba'éichapa oĩta hyi ára ro'y jave? jave heta hembi'u, heta hi'upy oguereko ha ypýpe.

Omoarandu ñakyrã ne tahýi. Mba'épa tahýi la omoarandúva ñakyrãme? Araro'y jave ombyaty hag̃ua hi'upy.

Ha jaipyvo peteĩha. Mba'épa la jaipyvo peteĩhápa máhina? Ñakyna jepi guáicha ára haku pukukue opurahéi. Tahýi katu ko'ẽ guive ojeporeka hi'upýre oikuaágui araro'y og̃uahẽtaha. Péa ha'e la peteĩ haipyvo. Ha péagui ñaguenuhẽta kuaa arapoite. Mávapa ko'ápe la kuaa arapoite? Tahýi. Jepive guáicha ára ha puku pukue opurahéi. Péa ha'e la kuaára koitépe japo pene humanidad paípe. Kuaára poyke takyi katu ko'ẽ guive ojeporeka hi'upýre oikuaágui araro'y omohetaha. Péa la kuaára poyke. Upéi jaguereko jaipyvo mokõiháhe. Mávapa rykevapa hína la jaipyvo mokõiha kuave. Ára ro'y og̃uahẽ ha ñakyra ndoguerekói hi'upyrã, tahýi katu henyhẽ hi'upýgui ha itýpe. Ñakyra ojehecha vai ha oho tahýi rendápe, hi'upyreka Tahýi he'i chupe, Péva ha'e la nde aha'éi ñande rehaypyvo mokõiha, péagui ñaguenohẽ tahaypyvo kuaarapoite ha kuaarapyve, haypyvo mokõihágui ñaguenohẽta péagui ñaguenohẽta. Maamaitévapa ko'ápe hína la kuaarapoite ha kuaarapyve? Ára ro'y og̃uahẽ ha ñakyrã ndoguerekói hi'upyrã tahýi katu henyhẽ tembi'úgui ha ipype, péa ha'e kuaarapoite ha kuaarapoyke katu. Ña kyrã ohecha ojehecha vai ha oho tahýi rendápe hi'upy reka. Tahýi he'i chupe, Pe ala kua arapúke. Upéi jaguereko ha ipyvo ohapyha. Ore, ore reta, ha upéi che ambyaty ramo guare nde repurahéi kuri reikóvo. Upe guive ñakyrã og̃uahẽta vove ára ro'y ombyaty avei hi'upy. Péa la kuarapoitépa mávape pe hína. Ore ore reta. Ha upéi che ambatýramo guare nde repurahéikuri oikóvo. Péa la kuaarapoike. Ha kuaarapoike katu heñoi'aite guive ñapyrã og̃uahẽta vove araro'y ombyaty avei hi'upy. Neĩ, hesakãporãpa ñande hína ko ñane rembiapo. Sakãporã mbo'ehára. Ko'ág̃a jaguereko he'i ñandéve ahai mba'épa chembo'e ko morangu. Aipe'a ñe'ẽtéva ko morangúgui. Pe aja pejapóta pende kuatiahaípe peẽ ñahepune'ẽ hag̃ua peẽme pene rembiapo. Pejapopa vove pegueru chéve ha heta rembiapo. Ñañemomandu'emijeýma ñanembo'epy ha'eha kuarapoite. Ha kuaára poyke. Kuaára poyke ha'e ija prinsipál, ha'e ñe'ẽ hesakã porãvéva ha oĩva peteĩnte haipyvópe, peteĩnte oĩarã la kuaára poyke la haipyvópe, peteĩnte jaguerekova'erã. Ko arapuke katu ha'eira secundaria. Ha'e opavave ñe'ẽ omoĩmba omyesakã térã omoirũva, omyesakáva ñandéve pe haipyvo pegua. Péa ha'e la ko arapoite. Hesakã porãva ñandéve hína ko ñane rembiapo. Hesakã porãiterei. Iporã upéicharõ. Avy'aiterei péicha pe che rendu haguére che pytyvỹ haguére osẽ porã hag̃ua chéve ko che rembiapo. Ha ko tembiapo ame'ẽa peẽme pejapo ha pegueru ág̃a ambue ára chéve ha epyme'ẽ hag̃ua peẽme. Néi, ha opa moõguive ko ñane rembiapo hi'ãite ñajegueromandu'a jey jaipuru va'erãha ñande jurumo'ãha, jajohéi tĩva'erãha la ñande po. Ha ñañemomombyry tĩarã ojohegui aty hetahápe ñaĩvo, pórke ko mba'asy, ko koronavírus ko ndopáiti hína jepéramo ñamoĩ la vakúna, iguál oĩtiva ñande apytépe ñañangarekói tĩarã ñande jehekuéra ha ñande rogaguáre. Néi aguyje.